Terima kasih Tuhan Jesus. Awak kesembah kami Tuhan nyadi piring ti bebaur mengud di rumah nuan Tuhan Jesus. Kami semina deka nyembah nama nuan siku aja ti nyadika pengibun dalam pengidup kami. Terima kasih Tuhan.

Selamat betemu baru dalam pengasih Tuhan kitai Yesus Kristus. Sekali agi kitai begempuru online nengah YouTube laban uhh kitai bela nemu PKB udah di uhh lanjar ka agi ngagai semilan ari bulan enam tu ila. Tang taja pia kitai enggai enda begempuru laban tu siti ari chara kitai nguji dan ngalahka semua kuasa ti nyadika penguji dalam pengidup setiap iku kitai lebih lebih agi ngagai kitai orang ti arapka Tuhan. Nyadi lemai tu aku deka mai kita kitai belajarka siti aaa teks ti diambi ari Isaiah empat puluh ayat tiga puluh ngagai tiga puluh satu. Ayat tiga puluh, Enda sida ke biak deh nemu lemi, lalu orang ke biak nemu lelak lalu rebah. Ayat ke tiga puluh satu, Tang orang ke ngarapka penyaup ari Tuhan deka dikeringka baru. Sida deka ngindang tinggi baka menaul. Sida deka belanda lalu enda nemu lelah. Sida deka bejalai lalu enda nemu lembut tulang. Aku ngiring kitai dalam sampi. Allah Taala Apai kami ti di surga, sekali agi kami muji Nuan Tuhan. Nengahka Anak Nuan, Jesus Kristus. Apai Surga, lemai tu, kami ngadaka gempuru numah nengahka YouTube. Lalu bala ke derumah diri empu bela ulih begulai di dalam pengasih Nuan. Jalai kami besampi minta Roh Kudus Nuan Tuhan. Penyengulaika roh kami awak kami bela besegulai dalam pengerindu, dalam pengelantang, lebih agi dalam pengaga ke ari nuan apai. Lebuh kami ke mega empuru, kami ngebesaika nama nuan Tuhan awak ke roh tuchi nuan ti nyaup kami awak kami ulih meretika utai ke dibacha kami. Ari Bup Kudus nuan apai. Puji ke nama nuan Tuhan dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi. Amen. Nyadi dunya tu benung dalam penusah. Kitai meda berita tiap-tiap hari. Aba TV, ari YouTube, ari berita ke dikirun bala kaban, bala bakih ke ari menua bukai, aba WhatsApp, semua ngenangka penusah baka ni ku kitai napi ekonomi. Ap keni ku neh kitai napi iya pegila lusa keni ku kitai ulih iya ngansingka ati kitai awak ke enda tusah awak kitai enda kelalu ngetat ka pangka penusah covid nineteen tu. Jadi Menyadi ti dikerinduka Tuhan, kira ke nadai endur bukai endur kitai ulih bepanggai tang munyi ku bacha Jaku Tuhan kitai tadi iya kitai meda enda sida ke biak dih nemu lembi. Nah tu kitai meda gambar tu ngayanka. Dituliska aba Bup Kudus ulih Nabi Isaiah laban Tuhan bejaku ke Nabi Isaiah ku iya perening nuan orang ke biak. Sida iya nemu lemi tulang. Lalu orang ke biak mega nemu lelak. Lalu sida iya mega ulih rebah. Jadi baka nya kitai menyadi iya dalam awak ke enda manah baka tu penyakit benung berampit di seluruh dunya ekonomi iya disadang mega enda tentu manah iya laban bisi ke udah dibuai kereja bisi mega nya benung ngiga kereja iya bala anak sekula ke benung belajar iya enda mujur laban ke sekula tutup iya pia mega A Semua utai tutup. Ya, pengawa dagang, ya kitai ke bedagang a nyentuk ke kitai ke tamu, ya kitai ke derma panjai, ya kitai meda enda ulih betamu ya sereta bejual ka utai ke ditanam, utai ke ditupi kitai, utai ke diberekat ke Tuhan lebuh kitai ya begiga beburu ke tanah. Semua utai nya enda ulih jual kitai magang. Nya alai jaku Tuhan ditu. Ngayanka amat menyadi iya ti kitai nitihka pengering kitai empu. Ti kitai nitihka pengering sida ke biak tu disadang tak nadai tai enda alah. Iya ngena pengering kitai lebuh tubuh kitai agi biak. Iya kitai bela ngasaika. Iya kitai bela datai ari biak ke bala nyau tuai. Iya ke bala ke agi biak mega nya memaya kita tak naka iya nadai utai diseliah ka dalam pengidup tu. Tang lebuh maya penusah covid nineteen belas tu iya enda bekenyah. Kitai meda semua orang di seluruh dunya enda milih nya ka bekeni ku pengering sida iya. Iya bala boxer bala orang ke kuat. martial art tauka penemu nyaga tubuh diri ngena pengering semua utai tu enda ulih guna magang ka kitai meda. Semua orang mulai kediri ngagai Tuhan enti kitai meda ba ayat tiga puluh satu tang orang ti ngarapka penyaup ari Tuhan. Tu berita manah ngagai kitai menyadi iya taja pen tadi asai ki nadai jalai pansut asai ki nadai jalai kitai nyeliahka penusah covid sembilan belas tu tang Tuhan muka jalai ke kitai lemai tu menyadi iya Tuhan ngayanka iya semaya janji iya nengahka nabi Isaiah. Ku iya, tang orang ke ngarapka penyaup ari Tuhan deka dikeringka baru. Ya, kitai udah nangka iya. Ya, ngasaika pengelama kitai eh, enda mindah kin kitu, pengelama kitai enda ngiga belanja. Ya, pengelama kitai enda uh, ngiga lauk. Eh, pengelama kitai udah enda turun. Tang Nyau lelak ga kitai, iya nyau lemi ga kitai, tang ku Tuhan, orang ke ngandalka penyaup ari Tuhan deka dikeringka baru. Iya dikeringka baru reti iya kitai udah lelak. Iya baka kitai semua iya menyadi. Iya kitai udah chukup irau ati. Iya kitai udah chukup tusah ati. Lalu kitai udah chukup um puas um diau, kitai mega udah besampi iya bebendar. Iya sekeda nya bepuasa, iya beberapa puluh hari udah bepuasa. Jadi diatu nyau datai ka lima puluh lebih hari kitai udah iya ditagang mindah kin kitu um besekat kitai chukup lelat. Iya tang dalam pengelala tu iya ke kitai ke orang ti arap ke Tuhan kitai diberi jalai iya ngering ke diri. Iya jalai nya tema kitai iya lemai tu iya ku ngangkat ke siti iya Aaa rambai jaku iya nya nempa mensia roh ti bekuasa iya nempa mensia rohani iya ti bekuasa baka ni ko kitai nempa baka ni ko kitai ngaga baka ni ko kitai aaa ngemun ke iya baka ni ko kitai ngatur awak ka kitai bulih mensia ti bekuasa sechara rohani. Ya kitai meda tadi orang ke biak nemu lelak ya sida mega ai nemu lembut tulang ya nemu mega rebah. Reti iya ulih alah ya ti kitai ngarapka pengering mensia. Ya kitai meda atur ke patut ditu ti kitai meda tu meh Eh maya jaku Tuhan ti ulih ai nyaup kitai menyadi eh aba ayat tiga puluh satu. Nyau kitai patut besembiang eh bendar agi minta Tuhan ngayanka diri aba pengidup kitai. Ya, kitai ngatur kaul kitai enggau Tuhan lebih semak agi. Ya nama kebuah laban kitai enggaika penguji nya nyukring agi iya ari kuasa Tuhan. Enggaika penguji nya tadi nyau ngelemika kitai, nyau ngelelakka kitai enggaika kitai rebah. Ya nya alai munyi ku uh, kitai ban bisi Slogan ti chukup manah iya agi idup agi ngelaban. Nyadi lebuh aku ngenang rambai jaku uhh kitai iban kena sida meransang diri agi idup agi ngelaban reti iya enti kitai dalam awak ke penusah meka tu iya dalam awak kitai ke suntuk baka tu iya dalam awak kitai ke enda mindah baka tu kitai enda uhh ringat. Nya kitai enda berasai lelah tang kitai ngasaika penyaup ake baru tadi iya ke ari Tuhan tadi. Nya alai enda nemu lelah tu iya utai ke ari Tuhan iya ukai pengering kitai empu. Nya kitai meda aaa orang ke Kuat-kuat dalam dunya tu orang ke kering-kering ya. Bala orang putih ukai nya lemi orang putih. Ai orang ke segi tai matih tubuh diri kering sida iya. Tang lebuh maya penyakit ke bansa tu ya kitai meda ya kitai perluka pengering ke ari Tuhan. Ya ukai pengering secara pisikal ya secara batiniah. tang secara rohaniah ya. Jalai kitai meda tu eh, fisik tauka kering tubuh ya enda cukup. Ya kitai mesti kering semangat. Ya kitai mesti kering semangat tauka roh. Roh kitai mesti kering. Nama kebuah kitai mesti kering dalam roh? Iya laban nembiak Tuhan ba ayat tiga puluh satu, Orang ke ngarapka penyaup ti ari Tuhan dikeringka baru. Iya nyadi nya orang ke dikeringka baru, orang ke bisi penyaup ke ari Tuhan. Enda sapa Tuhan nya deh. Iya ti kitai meda dalam uhh. ayat dua Korin ya dalam ayat enam belas. Pasal empat ya dua Korin tu pesan Paul ngagai sida di Korin. Ya surat ke nombor empat uh, pasal surat nombor dua ngagai Korin nya lai dua Korin pasal empat ayat enam belas aba lambar dua ratus semilan puluh tujuh. Ya, penyanggup baru kitai. Ayat enam belas, bacha iya munyi tu. Nya alai kami enda mantul. Taja pen tubuh kami majak lemi, tang roh kami digaga nyadi baru tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Aku ngingatka, ya, mayuh bala pendeta, bala pastor, ya, bala uh, orang ke melayani Tuhan, ya, sida, ya, selalu Iya meri kitai peransang, meri ati kitai entadi regas. Sida madah setiap hari Tuhan deka nyendiaka berekat ti baru. Iya. Nyadi berekat Tuhan deka baru setiap hari. Nyadi tu puji Tuhan menyadi ya. Nyadi ti kita meda chunto tauka gambar ke diberi Rasul Paul tu sida mega baka kitai ya nemu lemi ya nemu lelak dalam penguji tu. Tang siti utai ti manah tadi tang roh kami. Iya semengat sida iya, semangat sida iya. Iya roh sida iya. Iya digaga baru. Ya, diberi uh, Tuhan baru. Ya, nyadi baru. Ya, tiap-tiap hari. Jadi, Tu kitai meda gambar uhh kitai mensia iya secara uhh rohani iya nitih ka ku Paul tadi pengering rohani secara fisik secara physical secara tubuh badan tubuh kitai mensia tu sida mega Enda sebaka enggau kitai nemu lemi. Iya munyi ku jaku kitai Iban, Seagi agi tulang makai asi, iya sigi nemu lemi tulang kitai. Iya nyalai kitai makai iya tiap tiap pagi makai iya kitai ngirup pagi makai tengah hari makai lemai. Jadi kenya mega aaa pengering rohani kitai iya kadang kadang nemu lembut. Iya laban enti kitai jauh Tuhan, ti Roh Tuhan nya nadai meri kitai pengering, kitai deka nyadi lemi. Nya alai chara kitai nempa mensia ke baru sechara batiniah iya sigi enda berasil kitai. Iya kitai enda ulih iya nempa mensia iya kitai meda Samson. Iya sechara mensia, iya nama utai enda ulih, iya kerejaka Samson, iya. Tang sechara pisikal aja, sechara rohani Samson madu lemi, iya laban iya ngereja pengawa dosa. Iya lebuh kitai sama nemu, iya lebuh iya dialahka iya roh jai, iya ti nguji iya tadi. Yalah. Yalah. Munyi ku jaku tunik kitai Iban. Jama indu ga sense nalah. Anang agi beperang ngelaban antu tauka ngelaban singa. Ya kitai meda. Jadi menyadi ti dikerindu ke Tuhan ya secara rohaniah tu kitai meda chuntoh iya Josep. Josep, iya iya di buai deka di bunuh, Josep di jual, iya nadai enda kereja orang ngagai Josep. Iya di aaa istana raja, iya bini Potipa mega ka beleman enggau iya, iya enggai, iya tetap nulak. Nya baru kitai meda nya chunto. A Orang ti kering sechara rohani, iya sechara roh. Ya, kering sechara roh tu Josep nulak dosa, Josep menang. Iya ngampunka bala menyadi iya, ngampunka semua orang iya ke udah nelihka ati iya. Nyadi tu chukup badas menyadi. Nyadi tu chukup nyadika peransang kitai orang ke arapka Tuhan. Ya, laban roh mensia nya sigi dikesuhka Tuhan ke dalam tubuh kitai. Ya, uji kitai meda ba Pemungkal pasal dua ayat tujuh. Ya, bacha iya munyi tu. Nya, udah nya Tuhan Allah Taala nempa mensia ari amau tanah lalu ngesuhka seput pengidup ke dalam lubang idung iya, lalu mensia nya idup. Nah, aku baca baru. Udah nya, ya ba Pemungkal pasal 2 ayat 7. Udah nya Tuhan ya, Udah Tuhan nempa kitai mensia. Udah nya Tuhan Allah Taala nempa mensia ari amau tanah lalu ngesuhka seput pengidup ke dalam lubang idung Iya lalu mensia nya idup. Ai kitai meda pengidup nya sigi ari Tuhan. Nyadi sehari tu kitai meda Kuasa penyakit ke munuh nyawa mensia. Kitai meda nadai betangguh iya beribu-ribu orang iya puluh ribu orang ratus ribu orang iya mati di seluruh dunya tu. Iya ti kitai meda statistik ti uhh sampai ke sehari tu kitai deka tekenyit ati. Iya meda pemayuh penyampau orang ti mati jama penyakit covid sembilan belas tu. Iya tang kitai meda kitai mensia tu dua iti uhh pekara uhh kitai mensia tu bisi dua unsur uhh dua iti unsur. Unsur ke satu nya kitai digaga ari tanah iya nya ngelambangka kitai tu ngi dunya. Iya, pengering dunya, enggi dunya, pengidup dunya, pengaga dunya, pengasih dunya, sementara aja. Tang siti utai ti sigi meruan udah diberi Tuhan ngagai kitai iya nya seput. Seput pengidup nya ari Tuhan. Kitai meda lebuh kitai ditempa seput nya dikesuhka Tuhan empu. Nyalai menyadi ti dikerinduka Tuhan. Iya Nabi Amos mega madah ngagai kitai ba Amos lima ayat empat, Laban ku Tuhan bejaku ngagai orang Israel, Datai ngagai aku, nya baru kita idup. Tu siti warning Allah Taala ngagai bansa Israel orang ke udah dipilih Tuhan. Kitai mega menyadi orang ke arapka iya udah dipilih Tuhan mega menyadi. Ya kitai mega orang ke udah dipilih Tuhan. Ya enda ngumbai uh bansa Israel aja. Ya kitai mega udah dipilih Tuhan. Nya alai aba ayat 6. Uh, Amur Amus uh, Amus pasal 5 ayat 6. Datai ngagai Tuhan. Nya baru kita hidup dua kali. Dua kali Tuhan berpesan dengan Nabi Amus Ngagai kitai lemai tu menyadi, kitai mesti datai ngagai Tuhan baru kitai idup. Idup reti iya ukai idup seput. Ukai idup semina enseput. Tang pengidup tu tadi bungkur iya nyengkaum semua pekara datai ke ekonomi, datai ke pelajar kitai, datai ke Semua utai ti ngasuh kitai lantang tadi pengidup. Nyalai pun semua utai iya Raja Pemaik Tuhan Yesus mega. Pun pengidup tadi Tuhan Yesus mega. Iya ti meri kitai pengidup nya Tuhan Yesus mega. Jalai kitai meda menyadi diri ke rindu ke Tuhan, iya kitai enda ulih enda kitai datai ngagai Tuhan. Nama kebuah? Laban semina aba Tuhan aja kitai bisi pengidup. Ya, ba John satu ayat satu, ba pun iya kelia, Jaku endang udah bisi, Jaku nya enggau Allah Taala. Lalu jaku nya endang Allah Taala tu utai ke ngelantangka ati aku malam tu menyadi. Ya laban kitai lemai tu belajarka jaku pereman Tuhan, Injil Kristus. Kitai macha ari Bup Kudus, iya nya semina jaku Tuhan aja ke kudus. Laban nadai siti utai ya di baruh dunya tu ti kumbai Kudus tauka sempurna. Enda semina Tuhan aja ti kudus. Semina ulih Tuhan aja utai ulih nyadi kudus. Haleluya. Nya alai jaku Tuhan ngagai kitai lemai tu menyadi enti pereman Tuhan nya jaku Allah Taala. Enti jaku Allah Taala nya Allah Taala empu eh munyi ku bacha kitai tadi. Ba pun iya kelia jaku endang udah bisi jaku nya enggau Allah Taala lalu jaku nya endang Allah Taala. Haleluya. Nya alai lemai tu kitai bisi Allah Taala enggau kitai. Laban jaku Allah Taala tu dibacha kitai. Iya laban jaku Allah Taala tu pereman Tuhan tu Allah Taala empu. Nya alai tu suara Tuhan. Ya tu jaku Tuhan. Tu telai Tuhan, tu pesan Tuhan. Nya alai lebuh kita macha bup kudus menyadi. Chara kitai macha iya menyadi ukai baka kitai macha novel, ukai baka kitai macha berita, ukai baka kitai macha komik, ukai baka kitai macha surat kabar. Iya, tang kitai macha Bup Kudus tu enggau sampi. Laban ti kitai enda enggau sampi menyadi, Bup Kudus tu ulih ngasuh kitai ngantuk. Iya ulih ngasuh kitai tinduk. Iya nyadika ubat tinduk. Uji kitai nguji iya ti kitai enggai tinduk bacha dih Bup Kudus. Lalu ngantuk dih. Nama kebuah? Laban Iblis chukup enggai ngasuh kitai macha Bup Kudus. Nama kebuah laban Bup Kudus nya Suara Tuhan. Ti dinemu Suara Tuhan, di begulai enggau Tuhan, di ngasika Tuhan, di ngerejaka jaku Tuhan, oh menyadi te dikerinduka Tuhan. Chukup chukup meh penusah ati bala Sitan. Nama kebuah? Laban sida iya nadai endur diau agi. Sida iya nadai endur bulih ngakal orang mensia. Nama kebuah? Laban kitai nemu, kitai lalu madah ke orang nya, Ku Tuhan madah ngan enti, madah ngan kitai wai, u penyakit tu iya digeraika dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus. Oh lebuh kitai nyebut nama Tuhan, nama Allah Taala, Jesus Kristus, ya, Allah Taala ati ngerai ka. Oh chukup chukup begetar ya bala sitan. Nya alai menyadi ti dikerindu ke Tuhan. Ya, Emmanuel nama dia gaga. Ya kitai meda aba John satu ya nurun ngagai ayat empat belas. Jaku nya nyadi mensia, lalu diau begulai enggau kitai. Lalu kami udah meda mulia Iya, mulia Iya nya nyadi Anak Tunggal Apai ti penuh laban pengasih enggau pemendar. Diatu Jesus. Ke gambar Jesus, iya ba Jeku Tuhan. Ayat lapan belas, Nadai orang kala meda Allah Taala. Semua anak tunggal semina anak tunggal Allah Taala. Ya, iya nya Jesus Kristus. Iya ke begulai enggau Apai. Aku madah ke pasal Apai. Iya madah ke pasal Apai ngagai kitai. Iya nyelai iya madah, Oh, ku iya. Aku ngereja utai ti diasuh apai aku, ku iya. Iya enti nya peneka nuan apai, ku iya, awa ke nya nyadi iya dalam pengidup aku. Pia ku Jesus bejaku. Iya nyalai lebuh kitai meda iya iya nya Immanuel, iya Jesus iya tauka Allah Taala enggau kitai. Nyalai kitai meda lebuh kitai ke pendam Kitai meda birik aba tulis aba batu nisan iya bala bala kitai ti udah uhh pulai ngagai apai iya kitai lalu nulis ka jaku tu deh ambi ari John sebelas ayat dua puluh lima iya Jesus lalu bejaku enggau iya Aku tu meh pengangkat enggau pengidup orang ke arap ka Aku deka idup taja pen sida mati. Iya tu nerangka kitai, iya enti kitai arapka Jesus nya, kitai mega udah arapka Jesus Kristus, ya. Kitai reti iya kitai arapka Allah Taala. Ya, laban Jesus nya tadi kitai meda ba ayat empat belas, John satu ayat empat belas, iya nya tadi Nyadi mensia ya diadaka Maria Dara Tuchi ya kitai meda ulih kuasa Roh Kudus ya ukai ketegal iya tunang Josep ya kitai meda. Nya alai ditu kitai meda bekeni ku kitai deka nempa ya bekeni ku kitai ka ngaga orang orang tauka kitai mensia ke bisi kuasa bekeni ku kitai ulih nyadi mensia rohani ke bekuasa. Iya lebuh maya penguji ke bansa tu, iya ke utai ulih nagang tubuh diri, iya kitai enda nitihka suara pengingin tubuh kitai, tang kitai nitihka suara Tuhan. Tang kitai nitihka jaku Tuhan. Tang kitai nitihka pesan Tuhan. Ngasi orang ke taluk sereta ngasi ngerejaka jaku Tuhan, pengawa Tuhan, iya deka Aa bulih pemenang dalam semua utai ti dikereja iya. Iya nya alai kitai menyadi iya lebuh kitai meda aa bekeni ku aa aba bunyi ku ajar aku aa hari aa minggu tu kemari iya aku bisi ngajar kitai senentang Allah Taala. ke udah merekatka kitai enggau ati ke tan ati ke tan tadi meri orang ke um badas meri orang ke bisi uhh orang ke badas tadi iya meri orang meri pengadang nyadi pengadang nya tadi meri kitai uhh enda lebu uhh nya alai tu uhh pesan jaku Tuhan ngagai kitai iya iya kitai enda ulih ngarap ka pengering mensia kitai weh manah agi kitai bepanggai ba Pesan Tuhan baka kelemai tu, iya nya datai ngagai aku, ku Tuhan, aku deka meri kita pengidu. Iya nya alai jaku Tuhan tu chukup badas ya kitai nemu ya lebuh maya aki udah lenyau kereja ya lebuh maya kitai aki mayuh tai dah lenyau ya pengadang kitai enda tau lenyau. Iya engka kitai udah lenyau aaa belanja, udah lenyau pengawa, udah lenyau aaa mayuh macham mih iya utai ke udah lenyau iya dalam dunya tu. Iya tang anang ngena pengering dunya kitai iya anang baka Samson iya kering secara dunya aaa tang roh iya chukup lebih. Iya nya alai Penting kitai tu menyadi ninga ke jaku Tuhan ya. Kitai mesti idup ya arap ke jaku Tuhan ya. Kitai mesti idup arap ke Jesus ya. Kitai mesti idup arap ke Allah Taala. Nama kebuah laban pemendar ti meri kitai pemenang ya. Sida tu iya nya pemendar dalam semua penguji ya dalam pengidup tu. Iya pemendar Allah Taala deka ngeraika ekonomi kitai. Iya pemendar inya Allah Taala empu iya pemendar jaku Tuhan iya pemendar kuasa Tuhan iya deka ngeraika penyakit kitai. Iya pemendar mega eh, deka uh, meri kitai iya kering tiap-tiap hari. Ya, kitai Diberi pengering ti baru. Aba bacha kitai tadi aba ayat ti ke tiga puluh satu ti kitai meda dia iya tang orang ti ngarapka penyaup ari Tuhan deka kering ke baru deka dikering ke baru Tuhan deka ngering kitai baru ya. Sida deka ngindang tinggi baka menaul. Ya, ngindang tinggi baka menaul tu tadi. Kitai meda menaul menyadi ya lebih tinggi menaul tu terebai entachang ke atas ya lebih lantang agi ya. Biau balai ribut bepuput, badai bepuput iya ngasuh iya nyundang ke bab. Iya nun aja tinggi setinggi iya nya reti ngindang. Iya iya enda engkebap enda ngena pengering kitai empu secara pisikal menaul nya iya enda ibuh ngena pengering tubuh iya. Iya kuasa ngin nya tadi kuasa badai nya tadi. Mung kinya mega kitai iya lebuh kitai udah diberi pengadang ti manah pengadang ti baru. Ari Tuhan baka ke lemai tu, ya Tuhan bejanji deka meri kitai enti kitai datai ga Iya, Iya deka meri kitai pengidup. Ya enti kitai datai semak Iya, kitai deka idup. Nyadi tu siti pengadang. Ya, nya alai lebuh maya penguji, Maya penyakit ke bansa tu, iya taja pen penyakit tu munuh, eh, penyakit tu ngeruntuhka ekonomi, iya penyakit tu ngeruntuhka semua utai dalam dunya tu. Semua utai di dalam dunya tu eh, diruntuhka iya. Tang kitai anang pechayaka jaku Iblis tu. Iya semina nyebut nya. Ngeratak ati kitai. Iya awak ke kitai lemi. Iya secara pisikal kitai lemi. Iya secara rohani kitai mega nyuka lemi. Iya laban kitai deka nanya kitai nyual Tuhan nama kebuah nuan ngaga dunya tu bansa tu Tuhan. Iya ti nuan bisi nama kebuah nuan enda. Iya nyuh baka. Orang ti diregang ngimbai Tuhan Yesus lebuh iya diregang. Siku ari bala bandit nya madah, Enti Nuan Tuhan, nama Nuan enda nyelamatka diri empu? Iya tang siku madah, Ku iya, Enti Nuan pulai ngagai Apai Nuan da sehari tu, ya, enti Nuan pulai ngagai Apai Nuan, ingatka aku, ku iya. Oh, ku iya, sehari tu Ya, Tuhan deka enggau aku ba peradaus apai aku. Nyadi tu siti peransang ti chukup chukup manah ke kitai menyadi. Alai anang kitai kelalu a merening ngagai pengering a ti bisi dalam dunya tu. Tang kitai merening ngagai pengering ti diberi Tuhan baru setiap hari ngagai kitai. Amen. Jadi kitai muji Tuhan ya kitai deka besampi ya kitai nutup awak kitai uh, sama diperansang ya dalam penusah tu uh, kitai mega uh, minta Iya, aa, pengering ke ari Tuhan ti kitai meda ba Galatia pasal lima ayat enam belas. Ku ayat tu, aa, bacha iya meransang kitai, tang aku madah ngagai kita, idup Kitai mensia tu idup kitai iya aaa me minta iring iya roh kudus iya lalu anang nurut ka pengingin tubuh kitai. Iya nya iya kitai idup iya nerima Iring Roh Kudus ke kitai bisi iring Roh Kudus iya kitai enggai uhh nitihka pengingin tubuh kitai. Iya nya uhh uhh ajar jaku Tuhan iya ajar ngagai bala di Galatia iya mega ngagai kitai lemai tu menyadi. Jadi kitai terima kasih. Ka Tuhan tudah ngajar kitai iya kitai entadi macha jaku Tuhan reti iya kitai bejaku enggau Tuhan. Iya laban kitai nemu tadi iya pereman Tuhan nya adalah Jesus, Jesus adalah Allah. Iya kitai meda pereman adalah Allah pereman adalah. Jesus, laban Jesus ke nyadi mensia, nyadi mensia nya tadi iya mega Allah Taala. Nya kitai meda nya alai dalam nama Apai, Anak enggau Roh Kudus eh kitai merintah semua kuasa-kuasa jai, kuasa penguji, kuasa pemetang. Dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus. Ya kami uhh meri merintah nuan penyakit igi pemedis pansut ari tubuh kami uhh ke nya ku kitai ya laban kuasa Allah taala tadi ya bisi ya dalam uhh anak iya Jesus Kristus ya. Tadi kitai meda tu. Kitai beterima kasih ngagai Tuhan ya nyelai aram kitai bela besampi ya serah ka semua pekara ya sebut semua pekara sampi ruang bilik kitai menyadi ya serah ka semua peminta kitai ngagai Tuhan ya enggau ati ke uhh beserah enggau ati ke uhh ngarap ka Tuhan meri pengadang ke Besai ba Tuhan ya anang ngandalka utai bukai di dalam pengidup tu tang mengandalka Tuhan agi ulih iya nyaup kitai di dalam semua pekara ya iya muka jalai ya kitai enda nemu baka ni tang kuasa Tuhan iya nya dalam mulia iya. Ka kitai deka meda jalai tebuka? Amin. Aram kitai besampi. Allah Taala Apai kami ti di serega, Tuhan ti kami sembah dalam nama Jesus Kristus. Apai serega lemai tu kami beterima kasih ke jaku Nuan ke udah ngajar kami ke ni kami tau nempa Mensia rohani kami, iya nya nengahka arap ke jaku nuan. Iya nya nengahka ngarapka Jesus Kristus ti dikirumka Apai ke ari serega. Nyadi udah kami arapka jaku tauka perman nya Jesus. Ke dikirumka, awakka nyelamatka kami, kami mega udah arapka Nuan, Tuhan. Nyadi Apai Seruga, lemai tu, kami beterima kasih ke semua ti ulih enggau kami begempuru, lemai tu online, taja pun kami enda dalam rumah siti. Tang kami agi ba rumah siku-siku, ya, tang Roh Kudus nuan. Kami beterima kasih Apai ti udah meri kami siti, ti udah meri kami satu, ya, di dalam roh kami, lebuh kami ke begulai muji nyembah ngebesaika nama nuan. Oh, Tuhan, kami udah ngangkatka nama nuan. Awakka lebuh nama nuan diangkat. Awakka lebuh nama nuan ditinggika. O kuasa mulia nuan Tuhan nurun di tengah tengah kami. Nyaup kami. O awak ke meri kami pengering. Awak ke enggak kami enda ngandal ke pengering kami mensia. Awak kami enda ngandal ke pengering kuasa kuasa duit. O enda kami ngandal ke kuasa kuasa utai ke bisi dalam dunya tu reta tengkira. Tang kami majak. Ukah pengadang kami Tuhan, aba nuan siku aja Apai. Awakka Roh Kudus, ti dijanjika nuan nya Tuhan, nyadika pengering kami. Awakka Roh Kudus ti udah dijanjika nuan nya Tuhan, nyadika penyaup kami. Enggau kami, lebuh kami ke dalam penusah, bayak kami udah lenyau kereja, bayak kami udah lenyau mayuh utai, oh, ti udah. Lenyau dalam pengidup kami, nyentuk kami nyu ngasai kediri lemi. Tang lemai tu Tuhan kami udah nemu bekeni ku Nuan meri kami pengadang ki baru. Iya nya Nuan deka merekat kami enggau pengering ki baru. Tiap-tiap hari. Nya alai Tuhan, kami bisi pengering ti baru sehari tu. Kami bisi pengering ti baru pagi ila. Kami bisi pengering ti baru lusa. Oh, pengadang kami Tuhan enda pun tan laban pengasih Nuan enda kala berubah. Oh, terima kasih Apai, kami muji Nuan. Haleluya, Jesus. Tepuji meh nama Nuan Tuhan. Nadai utai di bab langit tu. O di dunya enggau di serega, ti tau dipuji lebih baka Nuan. Nuan meh ti patut, Nuan meh ti layak nerima puji sembah kami, Apai, laban Nuan bekuasa di dunya enggau di serega. Nya alai terima kasih, Apai Serega, Kami besampi awak ke nuan berekatka setiap orang bilik ke bisi enggau dalam gempuru tu malam tu. Awak ke sida diberekat secara fizikal, ah, secara rohani, secara ah, semua utai ke dipenguna sida iya. Oh, ya Tuhan Yesus, nama utai ke udah lenyau Tuhan semina nuan aja ke ulih mulaika nya. Oh, ti sida iya udah tusah, Oh laban ruang bilik sida iya udah dicuri nuan. Oh nyawa ari sida iya sekaban belayan sida sebilik udah dikangauka nuan. Tuhan, pulaika beri sida iya pengelantang, beri sida iya pengaga, beri sida iya pengering Tuhan kenggi nuan. Awakka sida ulih napi. Maya ke jai tu, enggau pengadang ke penuh arap ke nuan Tuhan. Laban semina aba nuan, kami enda lebu. Semina aba nuan Tuhan, kami ulih menang. Laban nadai kuasa ke ditemu kami, nitih ke udah dibacha kami lebih ari kuasa nuan. Oh, terima kasih Tuhan. Berekat ke mega semua orang ke udah gawa. Iya peran lain ke udah gawa tu baik ke department ni ni Tuhan tang semua sida ke udah gawa ke udah nyaga menua kami ke udah nyaga orang ke sakit oh ke udah nyaga aaa orang ke ngelanggar undang undang oh ke udah nyaga aaa penusah Di seluruh dunya tu Tuhan Jesus, laban nuan ke udah niki negi nirika perintah, oh nuan mega ngena bala perintah, oh bala uhh presiden, uhh bala menteri, oh bala governor, bala bala ke megai kuasa di dunya tu, iya laban nuan udah milih sida iya. Nuan mega Tuhan nengah sida iya. O merekat ke dunya tu, awak kami bisi dunya ki kering. Awak kami bisi ngari tuai dunya ki bisi pengarap ba nuan Tuhan, bisi pengadang ba nuan Tuhan. Nuan betegu dalam ati sida, awak ke sida iya Tuhan, enda tekelanjur ngena pengering sida empu, ngena pengelandik sida empu, ngaga undang-undang tau ngaga pemutus semua utai. Ti digaga nyadi ka undang-undang ti endur kami bepanggai di dalam dunya tu apai. Nya alai apai seruga kami muji nuan awak kami seluran kering di dalam nuan awak kami merening ngagai. Baka Josep ti ngalahka dosa-dosa lalu ngampunka semua orang ti kala nelihka ati iya, kenya mega ati kedeka kami Tuhan awak kami diampunka. Awakka semua dosa-dosa kami munyi ku janji nuan enda deka ingat ke nuan agi. Awakka semua penyalah kami, semua pengelemi kami. O enda dikenang nuan agi Tuhan tang semua utai nya. Digaga nuan nyadi lurus nyadi kudus lebuh kami arap ke nuan. Lebuh kami muka ati kami oh arap ke nuan lebuh kami nerima ah nuan Tuhan nyadi ke Tuhan juruselamat kami oh kami udah ditebus oh kami udah dilepas ka. Terima kasih apai kami muji nuan Tuhan. Puji ke nama nuan Tuhan awak ka ah lebuh kami Ti napi semua pekara iya sekumbang ti diau tu Tuhan Jesus awakka pengering ti ari nuan Tuhan. O bekereja dalam ati runding pikir roh kami siku-siku apai. Awak kami enda lelak. O awak kami enda lemi tulang. Awak kami enda rebah tang awak kami Tuhan ngindang tinggi. Baka menaul aul ti dikenang nuan ba ayat tiga puluh satu, Tuhan, aba kami ngindang tinggi. O dalam penusah tu Tuhan kami ngindang tinggi. O dalam biau balai o kami mega ngindang tinggi. Reti iya kami ulih ngatasi kami ulih ngalahka kami ulih o merening semua penusah tu ari atas semua penemu ti kemisi dunya tu. Ya laban kami nemu nya penemu nuan Tuhan. Puji ke nama nuan Tuhan. Terima kasih Apai di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus ya kami udah besampi sereta minta semua ti tu. Puji Tuhan. Haleluya. Amen. Amen. Tuhan merekat kitai semua ya. Nanti kitai ke betemu baru hari minggu ila iya awakka pengering Tuhan terus nyertai semua kitai. Amen.